panesu uchigara nesu uchitiratidza pekufamba napo nekutiratidza pekutsika kana usati wafarawo eh, aiwa zvewawo aita sezvi ipapa ndopamanga muchitofanira kuti mufare asi tichangoramba tichingoita kuti mufare murambe muchingokomborerwa saizvozvo ameni chechi anga ndichidiwo kutamba semumwe wanoedzeserawo zvikuru asi ndafunga kuti ndingakanganwa ndaa kana ndotamba dzimwe nguva ndinototamba nemusoro nemusoro vose zvandaka ndakapurana zvomba zvaenda ndozosara pano ndava kungotaura donho roga nhai ee saka ndataewa ndaindirege hangu kutamba asi chido ndinacho mm. ameni chechi nhasi nda kutaura nezveutatu hunoera kana kuti the holy trinity yatinongogara tichinzwa nezvayo vamwe vanotori nezvikoro vamwe vanotori nemachechi vamwe vane nzvimbo dzavanoziva dzinotonzi kuholy trinity zvino ini nhasi hondo yandinayo ndeyekuedza kutsanangura kana kuedza kuparidza kwamuri kana kuedza kukudzidzisai asi regai ndishandise izwi rokuti kukudzidzisai nokuti nhasi handisi kuda kuparidza vazhinji vanofunga kuti kana munhu achinge akuparidza zviya nhai eh, anofanira kuti abude masiriri achibuda madzihwa achitikitira eh, tarisai kuno handiti nhai eh, ndokuti muti vaparidza ini nhasi andisuda kuita izvozvo ndoda kutoparidzawo zviri smart zviya zvingoriwochi smart smart sekuparisira vanhu vari chi vari smart kamera yanga ichitaurwa maiona ya manyepero kuti nhasi handisi kuda kuuparidza ndoda kukuti ndingokudzidzisai nezveholy trinity kana kuti utatu hunoera nova machurches mazhinji anonzi holy trinity nzvimbo zhinji dzinonzi holy trinity chikoro chiri down the road chinonzi holy trinity saka zvinonetsa kuti tizive kuti zvinomborevei asi chinhu chatinovimba nokutenda machiri chinhu chatinobhilivha machiri zvakanyanyisa kuti kune holy trinity ende tinotoiobserva zvakanyanya one thing kuti kwatiri is a doctrine kana kuti chidzidziso chatinacho mukati mechechi yedu yecatholic kana kuti anglican kana kuti mainstream you can call it uh, all the names but chidzidzo kana kuti doctrine ratinaro eh, kazhinji zvidzidzo hauwanzozviwani pasunday eh, zvinonge zvingoriwo zvidzidzo zvinongoenda zvakadaro asi doctrine reholy trinity nhasi rakatogadzirirwa kuti rinofanira kunge rine sande yaro rega zvoreva kuti chiitiko chinokosha e, mukati meupenyu kunyange mukati mebhaibheri asi kune vanga variko makuseni e, mfundisi vanga vakunewo nemumunda mangu handisi kutiwo vakazodzisepi asi ndandido kuti nditaure nezvazvo iwo takarasimawo nemunemunemu asi zvisinei ndichangotaura nechishona kana ndikakuudzai neshona sobva zvachinja nhai eh, so zvaita kunge zvaazvangu eh, nekuti nendashakuda muchi kutaurwa asi zvisinei mukaverenga bhaibheri regenesis kubva kwarinotangira kusvikira kwarinoperera hapana pamunowana pakanyorwa kunzi trinity kana kunzi utatu hunoyera. Kazhinji kana tichirangarira masvondo ega ega emwaka tinenge tichitarisira kuti nhasi isvondo yeadvent kana kuti nhasi isvondo yekrismas kana kuti nhasi ieaster zvoreva kuti tinenge tichitora zvinhu zvakaitika mubhaibheri nai ndo zvatinenge tichirangarira muzuva iroro nhasi isascension day kana kuti nhasi itransfiguration day kana kuti nhasi izuva rekunge mwanakomana wemunhu vachizviratidza kwatiri zvakangosiyana siyana taichizvitora muchi mubhaibheri pane pazvitori asi chinyaya inonzi holy trinity hapana pamunogona kuvhura bhaibheri mukawana pakanyorwa kunzi utatu hunoyera hwakati kana kuti trinity yakati hapana pamunowana kana muchinge mazopawana kana mukashandisa bhuku rine apokrifa kana kuti mukashandisa king james version kana kuti mukashandisa new revised standard version kana kuti ripi kana rechindevere kana rechishona kana rechirudzi kana mapawana mondiudza kuti iwe chikomoiwo waitinyepera ndomba ndauyawo kwamuri ndodzidzwa ipapo asi hapana bhaibheri rakanyorwa kunzi trinity kana kuti utatu unoyera asi kuti tinotarisa tikaverenga bhaibheri tinonge tichibatabata nzvimbo dzaitaurwa nezveutatu hunoera ndoo zvakazoita kuti tisvike pakuti Chokwadi huriko hunonzi mutatu munoera kana kuti inonzi Holy Trinity. Saka mubvunzo unovapo manje ndokuti ko chinombonzi Holy Trinity chacho chii? I hope kuti kudzidzisa kwandichaita nhasi hakusi kuzotiparadzanisa imi neni nekuti ndo vhangeri inonetsa nekurwadza kuparidza kunyange kumafata akapikira kunyange kuvapriste vanotambura nekuparidza nezveholy trinity Eh, kozoti iniwo hangu pano eh, nemiwo ini nekunditarisawo kwamunoita nekundijaja kwamunoita eh, ndoda kukuudzai nezvetrinity ndoda kukudzidzisai zviri kwamuri asi regai nditaure ndichiti trinity sunday kana kuti trinity kana kuti utatu hunoyera zvinoreva the three persons of god ndasaka ndamboti paya chirungu munazondiregerera naye eh, tinenge zvimwe zvacho zvinonetsa ukada kuzonyanyisa kuti kushona kushona nekuti zvinodawo chi kachirungurungu mukati ikana unaona mai musatsamweka kuti ndakutaura chirungu ani makatendesa kuchikoro kuti tigozopota kuti chitauro chirungu takati kachitauro munonzwa kudiwo kuvhara ameni chechi aiwa musasungane nekuti makuita chirungu hachina kumbonyaya kukura zvekuti tingakuvhiringidzai bure

God kana kuti the trial God kana kuti the Godhead. Ndoo pamunoona diagram iri pamera zvinoreva kuti the father is not the son. Handiti the son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the father. As good, the son is God. The father is God. Holy Spirit is God. Ndoo unonzi utatu hunoyera. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya Muchii, Mutsvene. Together tinobva tawana chinonzi chii? God kana kuti Mwari. Ndoo paya pamainzwa muchikura zvichinzi Mwari Mweya. Vanenge vachida kuedza kukuzivisai kuti kunyange Mweya Mutsvene ndiMwari nekuti is another person of the Holy Trinity. Amen, church. Amen. But you know, zviri kuita sei right ndo nyaya iripo pautatu hunoera saka chechi mukuvamba yakaita dambudziko guru eh, kune vaida kudefina the trinity pakaita hondo huru yakazosvika mugore ra 325 ad kana kuti anodomini kana kuti munoziva zvazvinoreva rakazosvika pavakasangana pavaita inonzi universal church council yakaitika eh, kunzvimbo inonzi nicia ikoko manje kunicia ndoo kwavakazosangana semachurches ese akanga achivambwa munguva iyoyo vakati varume taita hondo yetrinity nekuti kune vari kuedza kutsanangura zvinoreva trinity asi vari kutaura zvisiri izvo kana kuti inonzi heresi kana kuti vana vainzi maheretic nekuti vaitaura zvisiri izvo maringe neholy trinity kwaive nemurume aitonzi arias ameni chechi kwaive nemurume ainzi arias aive mufundisi kunzvimbo yeegypt arias akaramba kuti jesu haasi mwari akaramba the divine nature of Jesus Christ. Amen church. Pakati Jesu chisikwa sewe munhu chakangosikoona Mwari kuti chivepo ndo yaive argument yake iye yainzi Arias. Ndosaka uchiti kana ukatukwa zvimwe nguwo kana uchinge watukwa zvimwe zvandinokudzidzisai zvinokubatsira kuti ukatukwa usaseke zvimwe zvinhu hazvisekesi kunzi waka unoita sewakazvarwa nguva yaariasi iwo toti hauzive kuti zvinomborevei nhai asi ukanzi usaite sekunge munhu akazvarwa munguva yaariasi unoti haaiwakudijairi nekuti ariasi akaramba kuti jesu haasi mwari ariasi akaramba nature yedivine divinity of jesus christ yakarambwa naariasi akati hakuna zvakadaro aireveyi kana aidaro nanhasi ndo pane argument kunyange nemajuda vanokutaurirai kuti ndakazvitaura mugore ndikati vanoramba kuti kana mimi muchiti jesu ndimwari saka imi vanhu makauraya mwari here sandizve ndo zvinotiudza trinity zve kuti jesus christ is god saka isusu kana tichiti jesu vakazoroverwa pamuchinjiko vakafa saka tiri kuedza kutaura kuti takauraya mwari here isu Mwari ariye akatisika, saka isusu takadini? Takamuuraya. That, that's very scandal kuti isusu tinouraya Mwari, isusu vanhu. Iye ariye Mwari akatisika, saka ariye asaine neagreement iyeyo kuti no, no, no. Jesus Christ munhu akangosikwawo akaitwa sewe neni ane ngori nekaspecial thing kainako kezvimwewo zvinhu zvaanoita kwete kuti tingatoti akabva kuna mwari haa zvingadaro saka yange iri heresi kana kuti dzidziso isiriyo kana kuti dzidziso yenhema yayakanga achitaura saka izvi zvakanga zvaakuita kuti chechi ive nekusawirirana vanhu vaakuparadzana nepamusaka pechi petrinity saka mugore ra 325 mozogugula kune vanoti ndinoyepa ameni chechi ehe 325 ndokusangana vakaita inonzi universal council chechi council yavakasangana vakati todii nezvaakuitika muchechi ngatirevedze kudifaina kuti zvinhu zvese izvi zvinyatsokufamba zvakanaka saka nguva iyoyo kwaive nezvainetsa eh, maringe neholy trinity vamwe vaitiwo holy trinity hongu tinoreva kuti ndibaba ndimwanakomana namweya mutsvene asi ava vanhu vakatozvimiririra mumwe nomumwe aritori munhu akatozvimiririra kana vari mwari ngavave mwari baba as an individual vane masimba avo vega saizvozvo kana ari mwanakomana ngaave mwanakomana akangozvimiririra kwete zvekuvabatanidza saka ndo zvakarangwa mugore ra 325 vakati no hakuna zvakadaro mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene namwari baba is one person nai e, mukudzidzawo kutiwo mugozivawo vamwewo ndoo vaiti Mwari mwanakomana naMwari mweya mutsvene vari pasi paMwari Baba. Nhai ndoo dhayagiramu rimwe rinenge raakutafanira rinopiri kuti kuti God the Father uyo wamunoona ruku anomboamisa akadai the spirit yaku left the right the, the, the sun yaku right zvoreva kuti vanga vakutiwo Mwari Baba must be the one ari powerful then Mwari mwanakomana nemweya mutsvene vange vari pasi pamwari mwanakombo pamwari baba ndo yaive iri imwe heresi yakanga ichipariswa musangano uyu ukati kwete hatiite zvinhu zvakadaro vamwe vakatizve aiwa e, tinofunga kuti isusu mwari variko asi dzimwe nguva vanouya vakaita sajesus christ Nhai, eh, dzimwe nguva vanouya vari mufomu yekuti ndiri mwanakomana, dzimwe nguva vanouyawo vari mune imwewo fomu yekuti ndi mwari mweya mutsvene, ndo imwewo heresi yaive iriko. Saka nguva iyi shechi yakaramba ikati aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari mwanakomana, Mwari mweya anoera naMwari Baba, those are the three persons of the Holy Trinity, kana the three persons of the Godhead. Kana the three persons of the triune God zvoreva kuti that's the communion of the three persons that's the fellowship of the three persons together they form one God amen church eh, saka hakuna zvokunzi tinonamata vanhu vatatu tinonamata mwari mumwe chete aria father is god the son is god the holy spirit is god saka tinonamata kunani kuna mwari mumwe chete saka chechi no zvimwe zvinhu tinoita nekuti tinenge tisina kakunyatsa kunzwisisa kuti zvinonofamba sei zvichibva kupi izvozvi tikange tapedza kuparidza kwakwa ndikuda kuita pano tichanzi ngatisumukei tiite rudaviro handiti kana usingabhilivhi murudaviro kana usingabhilivhi mune inonzi holy trinity you you are not a christian at all im very sorry nekuti kuti unzi uri mukristu unofanira kunge uchibhilivha kuthat trinity kuthat creed yatinoti isusu rudaviro yakazogadzirwa manje nemafathers aya nevatungamiriri avo vasangana paholi pacouncil yavakasangana vachida kuedza kugadzirisa ndo pavakati now let's come up with a creed kana kuti ngatichibudai nerudaviro rwatinoziva kuti Each and every individual member of the church anofanira kuti azive rudaviro ndosaka rudaviro rwakakosha kunyange kune vari kuda kusimbiswa unotonzi ziva rudaviro by heart kunyange wava kusvika pakufa chako chako kana mufundisi akauya kumba kwako wava kusvika pakufa usati wafa anoti ngatitei rudaviro kuti uone kubvuma kuna jesu kristu nai ee kana uchinge wazofa uziva kuti ini ndafa ndichibvuma kuti jesu kristu ndimambo mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene namwari baba those are the three persons of the trinity ndiye mwari mumwe chete saka mavambo eholi eeeeeet kana kuti rudaviro zvakazoitwa pacouncil yakaitwa vanhu vachiedza kudefina the trinity ndo pakazobuda runonzi rudaviro Tinoda kuti isu kudai rwanaisiya naizvo munoroti chii nice and great kushona wakati chii dairo rwachi rwenaisira vanenge vachida kuedza kuti rwakaitwa unaisira saka robva razomonzi ise nice and great Bible ne Apostle Creed saka yainzoisa Apostles Creed iyi inonzi Nice and Creed kana kuti rudariro rwavo rweNicea zvinova kuti ndoo kwarwakadii kwarakaitwa ikoko zvikanzi saka zvataa nedariro urwu ndoo rwataa kufamba narwo rwunoratidza kuti mukarutarisa kana muchinge makuverenga kana makunzwisisa kana muchinge muchitaura nezvavo nyatsonzwisisai kuti ah, Alright, saka rudaviro rwedu rwukureva kuti kudii? Muchamba mubata sense yekuti rudaviro vaiedza kutsanangura kana kuti vaiedza kurwisana neheresi yakanga iriko yekuramba the divinity nature of Jesus Christ kana kuburitsa Mwari Mweya Mutsvene kutrinity. vachiti mwari mwanakomana namwari baba those are the two vane powerful vanozopawo mweya mutsvene rimwe simba asi vaviri ava ndoo vanotonga trinity inobva yati kwete zvose zviri zvitatu thus the trinity kana kuti ndoo kubatana kwomweya mutsvene ndoo fellowship yemweya mutsvene mwari baba namwanakomana Amen church. Saka kwatiri isu zvinorevei? Ndakamboisa pamwe status yangu ndikati uh, unity is power. Kubatana kwaMwari Baba naMwanakomana naMweya Mutsvene munoti kwaMwari ndokubatana kwatinotarisira kuti tinge tichiita mukati mechechi tibatane pamwe chete kana tikabatana tinoumba chinhu chihombe tinoumba chinhu chikuru nokuti maona pabatana kunemuchene namwari vanakomana namwari baba pabuda mwari hameno kuti mi munoti mwari ko isu tino kuti mwari makariwana kupi pane angakuziva kuti mwari zvamunongoti mwari mwari mwari mwari munopane akaziva kuti zvakazobva nepi kuti munzi mwari kuti anzi mwari chii chakaitika vane zvakawanda zvinotaurwa naye vamwe vanotsikitsira nokuti vanonyanya kutaura nezvamwari asi kuti vazive kuti wedhi racho raimbobva pakuti kudii zvimwe zvitori simbi vanhu kare handiti handiti mozisi aenda mugomo achinoya nemutemo vanhu ndokuzokutiwa chikuru vaingoendawo mugomo vachinonamata vainenga bhilifi kekuti mozisi ndokwaainowana mitemo saka ndofunga imomo mugomo imomo ndomuna mwari nai ndokuzongoramba waiva hato mwari mukuto mwari ndokubva kumanyika uku vachingoti hato mwari ndomwari haa vanhu ndokuti haasa kandi mwari ndoshona vechite eh, ndomari mozisanyuka kukomo achinoona nemitemo kosaka munofunga kuti mwari makamboona dictionary reshona richikudza kuti mwari zvinorevei kandi zvakabva nekupi zvimwe zvinhu munokotozvitarisira kuti amen ah, amen ah, saka mudai kuna mwari wenyu amen church eh, vana manyika tinovada ndomukatarisa ipirabhuku yeanglican zhinji yacho yakatanga nekune man'ona namanyika saka vaingoti ndo mwari ndo mwari asi avo chi mwari hamana anokwanisa kudifaina kudifaina ukaona wakugona kudifaina mwari that means is no longer god because mwari chaiyo chaiyo haungakwanisi kumudifaina tinomupa mazita akasiyana siyana vana yahwe vana zvakawanda wanda zvamunopa mazita asi mwari hapana angakwanisa kumudifaina nokuti ndimwari saka hamungatomukwanisi kunzwisisa kuti mwari wacho zvinomborevei because heis not that person wokuti mungakwanise kunzwisisa kuti eh, uyu ndichamakuvangu ati ndai maitwaawatonganisi eh, chamakuvangu munogona kuzvitsvakisira mukaziva kuti haa chamakuvangu haa zvoreva zvakati kana kuti haa takawira haa but mwari ungatumidzwa kunzi mwari zvinhu zvoreva chii but in any case ndoo zvinenge zvii saka isusu tiri kuda kuti sekubatana kwakaita mweya mutsvene namwari mwanakomana namwari anoyera mwari ah, baba vakabatana vakaita the communion kana kuti vakaita the holy spirit yekuti chabuda pavari chinhu chinokosha saka isusu sechechi tinokurudzirwa kuti ngatibatanei unai eh, kana tikabatana eh, tinounza chinhu chihombe mukati mekurarama kwedu kunyange nechechi yedu inowanikwawo ichikura nekuti tinenge takabatana asi kana takapatsanurana hapana chinobuda vamwe vachizviti isu tisu tinoziva vamwe vachizviti isu tisu tinogona vamwe vachizviti isu tisu takatanga saka kubatana kunodii kunonetsa vakatanga nevari kuuya vakasabatana hapana chinobuda ndinowanzogara ndichiti ini kana imi makatanga nai makapiwawo chipo chekutanga munoziva muupenyu kune vakapiwa chipo chekudii chekutanga zvinhu kuti ini ndinogona kuzvitanga ndigosvitsaa asi kupfuurira mberi yaimwe hondo iyi zvakutodawo vamwe wane muono wokutorawo zvinhu kubvawo pazvasirwa nevakatanga vachizvidiwo vachiisawo mberi saka ndozvatoti chechi inofanira kuti ibatana e, vari kusvika nhasi nevakanga varipo nevachazenge varipo chechiibatani iite fellowship pamwe chete tichiwadzana muna kristu tive mhuri imwe chete nekuti mweya mutsvene namwari baba namwari mwanakomana havana kumbobvera vakasiyana pese pese vaigara vari pamwe chete saka isusu sechechi ngatigare takabatana tisatarise madhifarensi edu kuti ava ndivana baba ava ndivana mai ava ndivana san veronica ava ndivana san agnes iyi mother siyeni kana kuti ifather siyeni ngatibatanei pamwe chete semuviri wakristu nhai e, tiite communioni tose pamwe chete tibatirane pamwe chete mukutambudzika nemukushayiwa mukuwana simba nekumukushayiwa simba tinge tiri pamwe chete amen church e, hazvina mhaka kuti munowana kana kuti avo vanoshaya hazvina mhaka kuti munogona kutaura maningi vamwe havagoni kutaura maningi asi ngatibatanei tose pamwe chete tiine chinangwa chekuti tifambire mberi muna kristu amen church pasina kuvhairirana pasina kudadirana ndinogara ndichikuudzai pamwe munofunga kuti pamwe vamwe vaiva kuti dai akatanga iye kufa asi ndinogara ndichikuudzai kuti kufa kuchadini zvako kuchauya iyeiwa munovhairira pamwe ndiye achatokusumudzirai kofini achinokuisirai muguva icho chikomana chamunodadira mukachiona murodi nemota yedu muchichikanira madhaka ndoo chimwe chevakomana vachachera guva renyu hameni chechi saka hativhairirani nekuti hatizivi kana tafa kuti ndiani achaita masa chenyu chamunenge magona kungodini zvenyu kuti fira chete chete ndoo zvenyu zvamunenge maita nhasi mauya makanzi dress to kill kana mafa dhavu zinokupfekedza idzodzo hembe dzamakati dress to kill idzedze ndoo dzamunopfekedzwa nekapo dzimwe dzamunoita munomo handidi kutaura nezvazvo hamuhatanisida kuparidza vanhu nai eh, ungazoti e vada kuparidza mekapu yangu vachiti inofa yakafanana nevanhu vekudafs eh, asi kana wafa ko hayo hayo hakunyepe kana mafa imi kana muine dafs kana nyaradzo handidi nyatsokusimudzirai muchimushe ichikugadzira gadzira imi kuti munyatsota chitunha chakadini chakanaka kuitira kuti vanhu kana vakuita body viewing handidi vachipfuura vanoti wow asi munenge madii nematifira chaicho chamunenge magona munenge makakonai vamwe vanenge vakadai akasiyana sana asi munenge madii zvenyu matifiravaka kuti munoita mekapu muri mupenyu tichikuonai tichiti makachena kana kuti muchazoitwa mekapu nedafu zimafa saka ameni vanamai kana musingaiti makeup itai nekuti kana mukafa munodini zvenyu munoitwa e eh, munozonza hayayayasitafusabayabaizawa amuna kuema ari maaibro acho aaaafamba kudai itai muri vapenyu zvenyu muzviitire naye eh, nekuti kana mafa muchaitwa asi honga yakuda kutaura nezvaende kuti ngatirege kudini kudadirana kana kuvhairirana nekuti mangwana hauzozivi vakomana vachatambura bhokisi rako kuenda navo kunyange ndisina basa asi ndichauyawo kuzotsinhira jerusarema musha wangu ichiimbwa parufu rwani rwako kana pakapikwa mabhodho esadza isu tichange tiripo tichikushidzirawo parufu rwani rwako iwe uchange chaunenge wagona kudini zvako kutifira vanhu vanenge varipo vachingoguma kumanhunzi unenge uchitononoka kuti udii unorashwa ee eh, kouti ukotei chakudii hapana asi kana tichiri vapenyu saizvozvo ngatiratidzanei rudo pakati pedu ngatibatanei zvisina mhaka kuti unomuziva kana kuti haumuzivi nekuti panozouya kurufu rwako vazhinji vamunofunga kuti ndo hama dzangu dzepedyo ndodzichauya kana ndafa unodzishaya eh, kunotouya vamwe wanga usingatomutaurisiri iwo hauzokwanisi kuvaona eh, vapenyu ndo vanenge vakutoona vakutobvunzirwa ndiani kupona pataigara tichiona babangu kuchaona Kuvaripi? Ah, vari busy nebasa ko ndiani? Ah, ndimugomba but ah, vana isa tombomuona ah, isina nyaya pano. Ndo zve zvakuitika muupenyu. Ndo unenge wadini zvako? Unenge wafa saka ngatirambe takabatana sechechi. Tirambe tichifurira mberi. Tikangoita madecision chete tapara. Iyo ichechi yamunoona ichifadza kudai. Once takutanga kukakatirana, vamwe vachikakatira kumberi, vamwe vachikakatira kumasure, chechi yadini zvayo yaputsika. Makaitarisa. ichitodii ichitoputsika eh, vamwe vanoti hanzi mukadzi vakangwara anoputsa imba yake nemawaka wake nai ndizvo zvirikosvo zvakadaro amen asi chechi chechi yakangwara inoputsa chechi nepamuromwa ndo panogona kuputsa chii chechi nekungwara ikoku nekutaurisa kuti isu tisinoziva isu tisu hai zvamunoita izvo hazvisizvo amaridzirwa ngoma yafast fast yacho aisiyo mobva magudura mukoma tutsoti ainoigani mbodzoke ndozongopindura chechi ndavakusendini mauraya chi chechi e koutaurawo zvakanaka kuti haaiiwonderful mupeiwo kana manyawi ndokubatana kwacho handiti naye uyaye fellowship saka ngatibatanei pamwe chete kana ndichitadza ndiudzeiwo zvakanaka kuti ndikudii ndiri kutadza haikona kunipa mufananidzo wokuti kwedu kwataipindura kusandiri kusivai dai tiri kuno kucape town ee eh, kana muchida zvokusandiri kusindai kaikombo kusandiri kusimunopindura tiri pano pano eh. haa zvamunoita izvi saka munoda kuti tiite zvinhu zvekuchechi ngani St Andrews iri pano St Luke's iri pano vekudiocese of Masvingo vari pano vekuMatabeleland vari pano Manicaland iri pano saka iwe ukati iwe kuManicaland tinodai isusu isusu kugweru kwedu kuCentral Province tinodai eh, saka muda kuti tine zvii toita zvani Matiuraya. Eh, ngatiteerewo zvinoita kuti tidi tivake nekuumba chisheni. Zvifananidzo zvokuti sisi kwedu hatidai, eh, maridzirwo engoma yazodai yazodai yazodai haa. Regai tidziridze muridziro watiri kudzita iwu. Vanhu vachikindi zvavo vachitokomborerwa. Imi munongobuda muno muchimbo wawata, munongobuda muchimbo chamachema, munongobuda muchimbo kupota muchichikwa chakakisika kunakidzi. Haa, haa zvakazodai zvakadai. Itai kuti kudini? Kunakidzi. Tinongoti tichitanga sevisi kana kuine vane zvipo zvekuimba. vanodawo kubatsirawo kuimba uyai mudiniu uyai muimbe ee eh, rekai tidaro nhai ee eh, ndakutopedza kune vari kwapiri sumudzai maoko kwachapurini hayi ndakakuonai chapurini vayamunaziva vekuparidza vachiti amene amene achikazodai chikazodai eh, vari kuva kuti vanoramba asi vari but hapana chakamboipa nhai eh, kwese kudini namata eh, vaitaura vachiti hanzi kunyange une voice remasese uya nako kwayo mwana tutsi vanorikona kona kusvika vakuisa pako kunzi wo haivaionokwana patena ya kana isi rako rakakadana haa chimbomira chimbokuisa kumasure kuchana uya naro kuzoimba uku dai kwete kumirira kureft uku uchingoti aha kakuimba kacho so akaona kana panorohwa maoko zvine zvichine umwari here zvako zvawakuita kumba zvine umwari zvako zvako zvine umwari uya uzviso nai mwari woratidzwaka nokuti kuimba nei ndo mharidzo yose vamwe vanhu izvozvo vakatovatopotserwa mwatori pawhatsapp ndichiparidza kudai hachisizo zvinovakomborera izvi hachisizo zvinoropafadza munhu wese zvemharidzo izvi kana zvekudzidzisa zvetrinities mm. hazvina mm. vazvinokubatsira kune umwe anokubatsirwa nekuimba kuimba kwakanaka kukasimuka umwe munhu anokomborereka mhm. anoziva kuti nono kuchechi nhasi was beautiful maraidzwa nei kwaakuimba kwacho ha ah, was awesome zvekuparidza izvi ndeimwe nyaya

musazombofa makanzi munonamata vana mwari vatatu musazombofa makatukwa muchinzi makazvarwa munguva yaariasi murambe muti ariasi panguva iyoyoyo mugore ra 325 was excommunicated nevatungamiriri vechechi vachinzi iwe une heresi iwe uya yeheretic nokuti uda kurasisa vanhu saka arasi akadzingwa kana uchitoni ndakazvarwa munguva yaariasi ndinofunga ndimo vakazvarwa munguva yaariasi nekuti natombokwadzani naariasi namene chechi isarababa